Illum ser niddiskutu l-intelliġenza artifiċjali. Allura bħalma nagħmel is-soltu ser insaqsi, jekk inti tantiċipa x'jista' jmur ħażin minn hawn u ftit snin oħra f'dak li għandu x'jaqsam l-AI, tkun conspiracy theorist? Nilqagħkom għat-tielet episodju tal-podcast Conspiracy Theory, illum miegħi fl-istudju il-professur Alexei Dingli, eh, professur l-Università illi għallem l-Intelligenza Artifiċjali. Illum ħan diskutu ftit l-AI, X'inhi l-AI għax forsi ħafna minn telespettaturi forsi jitfixklu x'inhi l-AI, kif diġà qed nużawha fil-ħajja tagħna, diġà hija parti mill-ħajja tagħna, u t-tajjeb u l-ħażin tal-AI. Ħa nduru naqra dan is-suġġett mal-Professur. Grazzi Professur talli ġejt. Grazzi lilek Steph tal-istedina. Fil-qosor, x'inhi AI. Fil-qosor.
Mela, il-kelma intelligenza artifiċjali, jekk neħdu l-kelma kif inhi tajjeb imma mulla minn ġiex kelmiet, eh, l-ewwel waħda hija artifiċjali li faċli ħafna li tifhimha ġiex ħaġa maħluqa mill-bniedem. Ma meta niġu għall-kelma intelligenza, hemmhekk hemm question marks kbar tajjeb għax tajt x'inhi l-intelligenza.

mhux se jirnexxina niddefinixxu x'inhi l-intelliġenza. Allu però aħna bħala bnedmin kapaċi narfuha l-intelliġenza. Ġifieri jiena jekk inġib għall-argument eh, kelb u nagħlmu xi trik sabiħ jgħid ngħidu l-lami kemm intelliġenti dak dik il-kreatura. Mela jekk jiena nista' naqbad dak li nqis bħala intelliġenza u nagħmilha fil-magna, fil-kompjuter, bis-software, tajjeb dak inqisuh bħala intelliġenza artifiċjali. U hemm ħafna tipi ta' intelliġenza artifiċjali, hemm dawk l-iktar sempliċi Jien naf forsi xi robot li filgħodu kmieni jiftaħ li l-purtiera. M'hemmx ħafna intelliġenza hemmhekk, iktar qisu commands, fhimt, billi jagħmel ċertu affarijiet. Imma dak huwa l-bidu, imbagħad hemm dawk l-iktar super kumplessi, bħal pereżempju l-karozzi li jsuqu waħedhom. Jiġifieri l-ammont ta' deċiżjonijiet li jridu jieħdu dawn il-karozzi kull sekonda huwa xi ħaġa inkredibbli. kif inhi diġà infiltrata fil-ħajja tagħna ta' kuljum li għad. Ara jien ngħidlek kulħadd juża l-ħin kollu huwa dipendenti fuqha. Però ħafna drabi l-problema li inti ma tagħrafhiex di. Għalfejn? Għax inti jekk ħa tixtri xi ħaġa u għandha l-intelliġenza artifiċjali, di m'għandhiex xi label li tgħidlek isma' di għandha u dik m'għandhiex. Mela n-nies ma jagħrfuhiex. U ħafna drabi trid tagħrafha mill-funzjonitalit tagħha. X'jiġifieri? Jekk jiena xtrajt air condition, illum il-ġurnata ħafna drabi jgħidulek, jgħidulek di bl-AI tgħaddi l-air condition, X'differenza tagħmel? Differenza tagħmel li inti mhux sempliċement tagħmel temperatura u hi tibqa' tkessaħ jew saħħan sakemm tilħaq dik it-temperatura, imma għandek programm sistema tal-intelligenza artifiċjali li jkun qed jikkalibra t-temperatura l fuq jew l-isfel jikkalibra l-fan biex inti tkun qed tħossok komdu kemm jista' jkun. Mela hemmhekk hemm ċertu elementi ta' intelligenza li ħafna drabi ta' fint kieku kellek tagħmilha manwali toqgħod tilab bil-buttuni, ittella u tniżżel, mentri hemmhekk qed issir mod awtomatiku. Iżda dak wieħed biss mill-eżempji. Illum s'issa tgħid tixtri kull appliances għandu xi forma ta' intelliġenza artifiċjali. Jekk nużaw il-kompjuter jew il-mobile ħafna mill-funzjonijiet jużaw l-intelliġenza artifiċjali. Saħansitra anke karozza. Illum tixtri karozzi moderni, joqgħod attent li mhux se taħbat ma' ta' quddiemek, hemm minnhom jipparkjaw waħedhom bis-sensor, jiġifieri hemm ħafna funzjonijiet ta' intelliġenza artifiċjali li qed nużaw il-ħin kollu, però ħafna drabi lanqas biss nirrealizzaw.
Jien nħobb insegwi ħafna l-professur eh, Roman Jampolski. Mhm. Dan huwa professur rinomat mad-dinja kollha, imma jispeċjalizza l-iktar fuq il- kif inżommu l nfusna safe, mhm. cyber security. Kultant inħoss illi diħlin ġodinja illi ma nafux ħat offri Dan il-professur jgħid illi meta ddeċidew fuq boardroom, f'boardroom, illi jaħdmu fuq l-intelliġenza artifiċjali, għamlu sett regoli u etika illi daw qablu li għandhom jinżammu magħha ehm, biex ikun hemm safe AI għax inti wara kollox qed tagħti l-intelliġenza tal-bniedem ġo magna. Però nesew fija jitfgħu iktar kawtela f'dak li għandu x'jaqsam safety tal-uman. Taqbel magħha di?
Ara, fir-realtà l-intelligenza artifiċjali mhix xi ħaġa waħda, ġifieri da ma kien hemmx grupp ta' nies li ddeċidew li ħajamluha jew le. Tajjeb, u naħseb dik hija waħda mill-problemi. X'jiġifieri? Mela, jekk inti qed tmur għall-kumpaniji l-kbar, tajjeb, jien naf l-OpenAI li jagħmlu ċ-ChatGPT, ehm, il-Google li jagħmlu l-Gemini. Qed imexxu kważi d-dinja.
Qed imexxu eh, ħafna minnha, eżatt, eżatt. Daw ikollhom kumitati ta' nisa tapposta propju biex jittekiljaw dil-ixu. Għax hija ixu reali u tista' ssir ħafna ħsara, kif kif ġieli kien hemm każijiet li saru. Il-problema hija li llum il-ġurnata l-intelligenza artifiċjali qed tiġi demokratizzata iktar. Mela xi ġifieri? Mela inti jekk m'għandekx għarfien fuq il-kompjuters, tista' faċilment ħafna tuża għodod tal-intelliġenza artifiċjali u tużhom kif trid. Tajjeb? U iktar jinkwetawni jiena dawk milli ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu fil-boardroom biex inkun onest miegħek, il għaliex sakemm jiena qed nuża l-għodod il-kbar għajn ngħidu hekk, mhm. eh, naf li hemm ċertu safeguards. It-tfal tiegħi ħewżawhom naf li hemm ċertu safeguards. Issa Huma perfetti? Le, għadna ma wasalniex hemmhekk tajjeb. Imma hemm ċertu ħsieb u ċertu safeguards. Jekk kien aqbad għodda li ħadd ma sema' minna, niżilta minn fuq l-internet u bdejt nuża, ngħidilha minn kemm tajba, nibda nuża di. Jien ma nafx safeguards għandek hemmhekk, ma nafx x'qed juża x'qed jiġri bid-data tiegħek. Tajjeb, iġir hemm ħafna variables li ma nafux fuqhom. Għalhekk jien għadem ħafna ti parir isma' jekk ħadd uża għodda tal-intelliġenza artifiċjali, dejjem mur għal dawk li huma mainstream tal-kumpaniji l-kbar, Għax għall-inqas hemm ċertu ħsieb warajhom, mhux sempliċement ingħaqqdu erba' sistemi flimkien u nipprovduhom lin-nies. Dan naħseb iktar kien qed jirreferi għall-kumpaniji l-kbar. Il-biża' tiegħu hija l-ewwel nies qal u stqarr pubblikament wieħed jista' issa nagħmel link b'dan il-YouTube podcast ħalli n-nies ikunu jistgħu jaraw. Da qal illi daw għamlu violation ta' dawk ir-regoli kollha li kienu ftemu fuqhom. U l ħaġa li tista' tiġri meta din it-tip ta' intelligenza. Qatt ma kien hemm ftehim fuq regoli biex inkunu ċari. Forsi bejnithom il-kumpaniji l-kbar? Laqas, laqas, laqas.
Ta' ġifi qatt ma kien hemm ftehim fuq regoli. Qed ikun hemm push ovvjament biex jitwaqfu daw ir-regoli, ma fir-realtà m'hemm l-ebda bil fuq daw ir-regoli. Apparti minn hekk tinsiex li meta inti qed taħdem ġo postijiet, għax xi kultant ninsew li din xi ħaġa globali din l-ħaġa tajjeb. Meta inti qed taħdem jien naf pereżempju fl-Ewropa, fl-Ewropa għandek l-AI Act, il-liġi Ewropea tal-Intelliġenza Artifiċjali, li hija waħda mill-ewwel fuq skala globali din liġi. Ġi dik qiegħda hemmhekk biex tipproteġi lilna bħala konsumaturi. Tajjeb. Imma mbagħad għandek ħafna ġurisdizzjonijiet oħra li m'għandhomx dawn il-liġijiet. Allura hemmhekk fejn ħa tagħmel il-line inti fejn dak li huwa permissibbli u dak li mhuwiex? Ġa għalhekk qed ngħidlek persważ illi m'hemm l-ebda arranġament fuq dan ir-rigward. Jekk din it-tip ta' intelliġenza taqa' f'idejn ħżiena, x'jista' jiġri? Ngħidlek, naħseb l-importanti aħna ma rridux ninsew li din hija għodda. Tajjeb, ġifieri bħal kull għodda oħra. U ħanbiddillek naqgħad domanda, tajjeb, ehm, u ħanajdlek isma' insa l-intelligenza artifiċjali. Għen nibdew nitkellmu fuq l-enerġija nukleari. Jekk di tiġi f'idej ħżiena x'jiġri? Le, pal kwalunkwe ħaġa oħra ġifieri. Issa l-intelligenza artifiċjali l-ikbar differenza li għandha mill-enerġija nukleari mhux is-saħħa, is-saħħa tagħha hemm min jgħidlek hija ħafna iktar mill-enerġija nukleari. daqs kemm sa ġġib tibdiliet fid-dinja f'ħajjitna. Il-problema tagħha hija li tant saret faċli li inti tuża, tajb li hija faċli ħafna li taqa' f'idej ħżiena. Tajb allura naħseb irridu nitilqu mill-premessa li hemm min qed juża. Kif fil-fatt nafu, pereżempju dal-aħħar żdiedu ħafna mill-skems. Tajjeb skems finanzjari, mal-banek u hekk għalfej. Għax jiena nista' faċilment naqbad Ehm, inċempel lilek per eżempju, biex nagħti eżempju ħalli n-nies jifmuni, ngħidlek isma' hemmhekk ehm, Mr. Smith tgħidli le ta' għandek wrong number. Tajjeb, ehm, mela jiena nirrekordjalek il-vuċi tiegħek. Naqbad l-AI niklonjalek il-vuċi, ġifieri nagħmel AI li jitkellem eżatt bħalek, tajjeb. Mbagħad pereżempju nċempel il-partner tiegħek ngħidlu isma' jiena Steffi qiegħda ġo ħanut, tieni naqal credit card tiegħek għax mhux qed taħdim li tiegħi. Ovvjament ħajtielek għax eh, eh, mhux ser jgħidlek le, ta' jafdak, fimt sema l-vuċi tiegħek u kollox. Ġi daqshekk hija faċli llum il-ġurnata. Kien hemm każ Hong Kong sena l-oħra u ta' qabel ta' kumpanija kbira, kien hemm dan is-CFO irċeva email kif jirċevu ħafna nis, u da is-CEO għallu sma, għallu għaddi li 25 miljun miljun tajjeb dollari ta' Hong Kong U da qallu qallu le, qallu mhux se ngħaddilek fuq email, ġifieri kellu nagħmel f'moħħu tajjeb il da u l-ammont sostanzjali hux. Is-CEO bagħatlu lura qallu mhux problema, qallu ejja nagħmlu Zoom call u ltaqgħu fuq Zoom u kien hemm is-CEO u kien hemm nies oħra fil-kumpanija, iddiskutew, ftehmu u kif ftehmu bagħat il-miljun. Mar sar jaf li kienu kollha AI. Ġie llum biex inti tiskemja n-nies saret faċli ħafna permezz tal-intelliġenza artifiċjali. U għalhekk għadlek fil-bidu ejja nitilqu mill-premessa li dawn l-għodod ġiġa qegħdin f'idej daw in-nies. Tajjeb? Mela ejja naħdmu biex one nagħlmu lin-nies, tajjeb għax dik li naħseb l-ewwel ħaġa, però t-tieni anke naraw kif nikkreaw teknoloġiji bl-intelliġenza artifiċjali wkoll biex nipproteġu lin-nies. Meta tagħmel meta tagħmel risk assessment ta' dawn, ejja nitkellmu fuq pajjiżna, meta nagħmlu risk assessment u naraw illi forsi f'ċertu bnadi iktar ħankunu ta' riskju mill-li ta' ġit. Mhm. Taħseb illi minkejja il l-komplement tad dinja tiddeċidi li tadotta ċertu affarijiet blejaj, aħna pala pajis għanna nżommu l-ura? ħanajdlek, l-għonna t-nistax tamlu dak il-risk assessment, għan spiega l għala, l-għalix li teknoloġija li hija pervasive najdula, siba kullum kien, Tajjeb, allura inti mhux sempliċement ħa tagħmel risk assessment fuq l-AI, ma fuq li ma parti tal-AI, fuq li ma settur, fuq li ma applikazzjoni. Ġifieri javvaga ħafna dan is-seket tajt, isna aħna tnajdu sma għandna nużaw jew ma nużawx id-dawl. Tajjeb, għax id-dawl hija naħseb iktar ħaġa pervażiva li għandna tħaddem kollox. Tajjeb, minn toj ta' tfal, hemm wis riski f'daw l-affarijiet, mela għax ma nifqux jew għax ma nżommux lura. Sa jiġri, inti kull ma tkun qed tagħmel qed titlef il-kompetittività tiegħek ma' pajjiżi oħra, għax inti tinsiex aħna qed nikkompetu ma' nies oħra. Mela filwaqt li pereżempju aħna nibqgħu nagħmlu ċertu affarijiet b'mod manwali, ħaddieħor jibda juża r-robotika għalihom. Mela inti qatt ma tista' tikkompeti miegħu għax ovvjament il-prezzijiet tar-robotika huma ħafna irħas minn dak li qatt tista' tagħmel inti bil-bnedmin. Ħantik eżempju biex tifimni. L-Uber għandhom self-driving cars, ġi l-karozzi li suqhom waħedhom. Jekk mur il-Kalifornja tista' tieħu taxi li suq waħedha pratikament tajjeb. L-estimi huma li biex tieħdok minn post għal ieħor kull mil jiswihom ġiex dollars. Tajjeb, il-prezz ta' kull mil inti, u ħafna minnu imur lej driver, il-paga ta' driver. Jekk inti tieħu karozza li suq waħedha, l-istess mil ħajiswik 20 cents Tajjeb, jiġri d-differenzi huma kbar ħafna, tajjeb, u ma tista' qatt tikkompeti magħhom. Mela jien naħseb l-unika ħaġa li tista' tagħmel mhux li żżomm lura, imma anzi, tkun iktar 'l quddiem minn ħaddieħor biex tieħu l-vantaġġi inti l-ewwel u tikkompeti mal-bqija tad-dinja. U x'ħa jiġri minn dawk in-nies li ħa jitilfu l-impjieg tagħhom? Ara, inti ħa.
Inti semmejt l-Uber. Ekku, ekku, ekku. Ara kemm hawn taxi drivers. Ekku. U x'ħa jiġri mill-karozzi tal-white plate, per eżempju? Ħa ngħidlek, kien hemm żmien fejn ma kien hawnx karozzi wkoll, ġifieri daw in-nies kienu qed jagħmlu xi ħaġa oħra, ġifieri l-ammont ta' nies. Imma huwa hija domanda tajba għaliex importanti li la qed naraw li daw ġejjin lejna, ma nibdew naħsbu lejn daw in-nies, ġifieri. Daw in-nies iridu nidentifikaw min huma, nagħmlulhom it-training, reskilling, tajjeb biex ovvjament nippożizzjonawhom ġo ġobs oħrajn. Biżżejjed ngħidlek illi l-World Economic Forum is-sena l-oħra f'Jannar ħareġ rapport il-Future of Jobs Report. U da għalhekk waħda mill-affarijiet li semma fil-jobs għall-AI ħat affettwa b'mod negattiv ovvjament madwar 90 miljun ġob mad-dinja kollha. imma ħa toħloq madwar 170 miljun ġob ġdid. Ġi l-ammont ta' ġobs ġodda li ħa jinħolqu, skont daw l-estimi tal-World Economic Forum, huma ħafna iktar, iktar mid-doppju ta' kemm se taffettwa. Però l-importanti aħna mhux in-numri, fhimt, kemm se tagħmel ġobs, imma lil dak il-persuna li hu fil-periklu ngħinu biex ovvjament jieħu dawk il-ġobs il-ġodda. Għax waħda mill-problemi wkoll kbar li ħa jkollna f'dawn l-aħħar ħames snin, f'dawn il-ħames snin li ġejjin hija li mhux se jkollna biżżejjed nies għal dawk il-ġobs il-ġodda. Naf li ħataqbel miegħi, imma hmm. tinsiex illi għanna tlet kwarti tal-popolazzjoni Maltija hija aging population. ċa jiġri minn dawk l-anzjani li lanqas biss kważi jafu jħadmu mobile. Jiena għalihom ninkwieta eh. biss, għax il-ġenerazzjoni li tila issa tila fit-teknoloġija. Ekku, ekku. Pero xorta ġifiri anka jek naraw ġara waqt il-Covid, il-digital divide komplet tikber. Ġifiri, daw il-problemi bejn teknoloġija u dab komplew jikbru mhux jonsu għalkemm taf inti qed ngħixu fit-teknoloġija. Ehm, ja domanda tajba, però ma tantx jien inkwetat u ngħidlek għala, il għaliex l-AI, grazzi għall-AI timorru issa lejn ċertu teknoloġiji li huma iktar naturali. Aħna nsejħulhom in-natural interfaces, xiġifieri jekk inti llum taqbad ċet GPT, tista' tkellmu. u jkellmek lura. Mela għada pitgħada ħa nimxu lejn teknoloġija fejn inti mhux titgħallem tuża l-kompjuter, imma inti tkellem il-kompjuter u jkellmek lura hekk kif qed nitħaddtu jiena u inti. U m'aħniex 'il bogħod, jiġifieri ladarba dik tiġri, naħseb illi ħafna minn dawn in-nies dil-problema tispiċċa, ħa ngħidlek hekk. Illum iva, llum għadha problematika għax jien naf anka ġej nara mill-familjari tiegħi, sempliċement tuża mobile ukoll jinfixklu, tajjeb. Imma naħseb minn hawn ftit żmien ieħor u mhux il-bot, dawn in-nies ħajkollhom dawk li jgħidulhom agents, ġifieri kull wieħed u waħda minna ħajkollna daw l-AI li kważi kważi tista' jisu jgħix magħna, tajjeb, jgħix fuq il-mobile tagħna, jew jew forsi f'devices differenti. Inti tkellimhom u jkellmek lura u jkun hemmhekk biex jaqdik minn dak kollox li jkollok bżonn. X'jista' jiġri jekk l-AI tieħu kontroll fuq id-dejta personali tagħna? Jiġifieri biex biex din l-intelliġenza artifiċjali tkun tista' tagħmel dak li qed tgħid inti, jiġifieri ikollna robots jgħixu magħna, dan aħna rrid ikollna d-dejta personali tagħna kollha m'għadhiex personali. Għanajdlek, l-lum ġurnata diġa għadek, ġifiri, ma tantx ġejek inti tmur taf inti fuq Facebook, Facebook probabli taf ħafna iktar fuqek mill-li taf inti inti stess. Mhm. Tajjeb, ġifiri diġa tnejxu l Ovvijament hemm ċertu data li naħseb qatt m'għandha tkun fil-public domain, tajjeb, imma naħseb hija l-istess l-istess kwestjoni li għandna llum, tajjeb. Biss tinsiex vera, naħseb issa hemmhekk tittaqta issa il-linja Ħa tafda din l-intelliġenza artifiċjali bid-dejta tiegħi jew le? U jekk iva, x'sa tagħmel bid-dejta tiegħi? U għalhekk narġa' ngħidlek mur biss għal dawk l-għodod illi huma, ngħidu hekk, kważi kważi safe, fhimt, murx għal xi ħaġa li ħadd ma jaf biha, għax hemmhekk jibdew il-perikli. Meta inti tuża dawn il-ħafna apps illi hemm fuq l-internet, tajjeb, inti qatt m'għandek garanzija x'sa jagħmlu bid-dejta tiegħek. Dawn ħafna drabi jispiċċaw jew jużaw kontrik, Tajjeb? Jew biħħuha għal flus, tajjeb? Issa, meta inti tmur f'kumpaniji naf tipo l-OpenAI, pereżempju l-OpenAI dal-aħħar illonċjaw verżjoni ta' ChatGPT fuq is-saħħa. Għalfejn? Biex inti tista' ttieħ ċertu dejta tiegħek tas-saħħa u jista' jiggwidak. Mhux qed jirriplejsja t-tabib, tajjeb, jiġifieri nkunu ċari minn hemmhekk, imma hu jista' jgħidlek isma' jidher li għandek dan-numru naqroli, aħjar titkellem naqra t-tabib tiegħek fuqu, fimt? Jiġi jtik dak il-pariri. Tajjeb biex inti ovvjament jgħinek fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Jiġi ġiġa mexjin l-hemmhekk. Ovvjament dejjem għandek il-libertà li tajt isma' ma rridx jiena, fimt u ma tużaħħomx f'dak il-każ. Imma jekk inti trid tibbenefiċċja l-benefiċċji tal-intelliġenza artifiċjali trid bilfors ixxerja ċertu dejta. Ekku, jiena ma tbeżżanix li il-bniedem, l-individwu, l-mod ta' kif juża l-AI għax jekk tedukah, Hill comply, Jiena jbeżżagħni għand min tista' tiġi, illum nafu aħna, the modern warfare, illum il-pajjiżi ma' xulxin jiġġieldu bl-AI. Mhux ħa naraw it-tankers iktar u għalkemm xorta għadhom jeżistu imma qed tevolvi l-warfare. Illum jekk trid titfa' pajjiż għarku b'tejħ, tisraqlu d-data kollha. Tista' bl-AI tisraq id-data ta' ħaddieħor? Issir, ġifieri Jien naf tal-Ukrajna, mal-Amerika, anke Malta. Ġifieri l-ammont ta' cyber attacks li jkun hemm hija normali. Inti ħafna drabi mhux però taf inti bl-AI. L-AI hija hemmhekk bħala l-għodda li tgħin il-kriminali biex iġibu dik id-data. U llum ħafna mill-kumpaniji jew anke pereżempju l-Gvern Malti juża sistemi tal-intelliġenza artifiċjali biex jipproteġuh ukoll. Fimti ġifiri, it's two way il-bicċa. L-importanti naħseb li dem tibqa aġġornat eh, manka l-computer tijak u għek biex tiżgura li kem jista jkun ma jkollokx minn daw il-vulnerabilities. Fil-verita, palissa għadna għet eh, insegwu kol il-kas tal-Epstein Files, mhm. meta kellek leak minħabba d-data mhm. biex ħarġet il-files kolla u għalla ħres ma kien iċċek għax għara għara mhm. xċirku inqabad. Jiġifieri jien iktar dik tbeżżagħni. Però wieħed irid jara, però importanti li bniedem ikun kawt u forsi jista' jekk jagħmel previżjoni ta' x'jista' jiġri forsi wieħed jista' jieħu ċertu miżuri. Għalhekk qed ngħidlek importanti l-edukazzjoni, jiġifieri li n-nies ikunu edukati, programmi bħal daw oħrajn, biex biex huma fimt mhux jintlaqtu mbagħad wara jaraw kif se jsolvu l-problema, għax nafu li hawn ħafna nies li ngidmu permezz dal-affarijiet. U inti tinsiex ħafna mill-kriminali ġiġa jkunu tifittxu daw l-għodot il-ġodda biex ovvjament jużawhom kontra n-nies normali. Ġifieri għalhekk importanti li inti iżżomm ruħek aġġornat kemm jista' jkun ovvjament biex kemm jista' jkun tipproteġi lilek innifsek. X'tgħidli fuq l-AI u saħħitna? operazzjonijiet bl-AI. Hija xi ħaġa inkredibbli u ġejjin ngħidlek f'daw is-snin li ġejjin ħa naraw qabża fis-saħħa li qatt ma ħsibna fuqha. Ġifieri di bdiet kważi kważi mill-Covid. Inti l-vaċċin tal-Covid ġie kreat f'49 ġurnata. U l-unika raġuni li rnexxilhom jikkreaw f'daqshekk ħin malajr ġi daw ġieli jieħdu snin kbar anke għaxar snin u iktar. L-unika raġuni li rnexxilhom jikkreaw daqshekk malajr hija grazzi għall-AI. Ġa inti, filwaqt li qabel kien ikollok tara l-kombinazzjonijiet tal-kimika biex tara liema waħda ħa taħdem, issa l-AI qed tagħmilha kollox b'mod diġitali, b'ħafna iktar fast. Tgħid u mbagħad hi lit-tobba tgħidilhom isma', provaw di, provaw l-oħra, u minn hemmhekk irnexxielhom isibu kif kif kif isolvu l-Covid. Hemm hemm pereżempju xi ħaġa interessanti ħafna, ħolqu wkoll ġurdien diġitali. Tajjeb tgħidli għalfejn ġu diġitali. Tajjeb mela fil-mediċina jippruvaw ħafna mediċini fuq l-annimali, tajjeb fosthom il-ġrieden l-iktar, tajjeb. Ma daw x'għamlu? Qabdu d-dejta kollha ta' daw il-ġrieden li sfortunatament mietu minħabba daw it-trials. Mbagħad trenjaw l-AI fuq din id-dejta u issa flok jittestjaw fuq il-ġrieden, jittestjaw fuq dan il-ġurdien diġitali u jaraw x'inhu l-effett fuq dal-ġurdien diġitali. Da ovvjament jekk imut ma ġara xejn għax ma mitt ħadd tajjeb. Imbagħad ladarba jkollhom dik il-mediċina li hija probabbli l-aħjar waħda, imbagħad eħe jippruvawha fuq l-annimali, imbagħad jippruvawha fuq il-bniedem. Ġifieri dik qed twassal biex it-testing tal-medicines su kun ħafna iktar fast mill qatt konna qabel. U għalhekk qed ngħidlek naħseb ħanaraw aċċelerazzjoni kbira issa fil-kamp tas-saħħa. Issa dak ifisser li ovvjament ċertu mart li sal-lum għadhom impossibbli li tittekiljhom jibdew jiġu ttekiljati fl-aħħar mill-aħħar. Ifisser ukoll li minħabba li inti anka l-ispiża hija inqas biex biex tipproteġi l-mediċina għax issa m'għandek bżonn 10 snin riċerka, m'għandek bżonn ftit snin riċerka, mela dak anka ċertu mart rari issa jista' jiġi tackled bl-intelligenza artifiċjali u ħafna oħrajn u jinnaf operazzjonijiet l-lum ħafna drabi sib ir-robotika li tamen l-operazzjoni. Mhm. Ma jkunx ir-robot waħdu flimkien ma' surgeon tajjeb, Imma ovvjament ir-robotika toffri ċertu preċiżjoni li impossibbli għall-bniedem. Eh, l-iskens, per eżempju, millux kont ehm, involut fi proġett ftit ta' snin ilu ehm, fuq il-kanser tal-lungs Tajjeb, u dat tabib kien għalli għalli isma li l-lung cancer għalli tantu għadedli, mux għax ovvjament taf inti Mhux sempliċement għax qed joqtol in-nies, imma għax meta nindunaw li xi ħadd għandu lan kanser ikun tar twis, ma nistgħu nagħmlu xejn. Mela hekk nistgħu nieħdu skens minn qabel, nanalizzawhom, innaqsu l-ħin ta' dak l-iskens biex nipprovaw l dak li jkun nagħtu prevenzjoni minn qabel ikun ħafna ħjar. U fil-fatt pereżempju llum bl-intelligenza artifiċjali filwaqt li l-tabib idum madwar 45 minuta biex jara sken ta' persuna, ċoħjont ma jkollokx ritratt wieħed jkollok ħafna, mm. ta' l-intelligenza artificial tagħmellek ftit sekondi. Tajja? Mbagħad inti l-tabib tgħidlu isma' ħares hawnhekk għax naħseb hawnhekk jista' jkun hemm xi ħaġa u qed naqqas il-ħin tat-tabib li huwa tant prezzjuż biex bekk ikun jista' jilħaq iktar iktar dana u iktar pazjenti. Mela kif qed tara naħseb fil-qasam tal- tal- tal-medicina, tas-saħħa, naħseb ħanaraw qabżiet enormi jena. Jien ħobb namela tal-avukata ta' xita, għax nħobb mela. nkun żewġ naħat eh, nkun fair. Kemm hija affidabbli imma x'inti pereżempju semmejt il-vaċċin tal-COVID. Ħafna.
Forsi Illum il-ġurnata ħarġu għanna evidenza li l-vaċċin tal-Covid vera mill ħsara u metu nies minħabba il- Ftit imma, ftit nies. Ma stax tqabbel ma l-ammont ta' nies li ġew salvati mill-vaċċin tal-Covid. ma naqbilx miegħek fiha din. Ma taqbilx, mhix opinjoni. Imma imma il-fatt li hija fast mingħajr ma tara x'inhu ta' riskju tinsiex li l-uman jinbidel u jevolvi biż-żmien mhm. ma tistax tgħid inti għandek uman tan-1920 żadu l-istess uman aħna nevolvu. Mhm. Meta għandek meta għandek intelligenza artifiċjali li qed tagħmel affarijiet fast mingħajr ma żomm f'moħħha ċertu affarijiet, ma taħsibx li hija kemm xejn ta' riskju? Le, ma naħsibx.
Il għaliex inti tinsiex, qabel inti r-riċerka tieħu żmien għax inti mhux qed tara biss ċertu dejta. Għandek ovvjament nies involuti qed jaraw limitazzjoni ta' dejta. Illum jekk inti tara pereżempju il-radiologists, tajjeb, Google għandhom sistema, għantik eżempju, ehm, li dan jiddetektja l-breast cancer ħames snin qabel it-tabib. Ġifieri tista' timmaġina kemm nies jistgħu jiġu salvati b'dik? Le, jiena m'iniex m'iniex insemmi l-ħażin biss. Le, le, le, naf, naf, naf, imma ħa ngħidlek. Google però biex waslu għaliha dik qabdu ħafna skens ta' miljuni u miljuni ta' nies. Tajjeb? Li dik xi ħaġa li impossibbli għall-ebda tabib jagħmilha. Fimt? Ġe, għalek qed ngħidlek, ġe, dan huwa livell ieħor jarġa'. Issa ħatajd li huwa perfett ngħidlek ma' xejn perfezzjoni fid-dinja u jagħmlu l-iżbalji wkoll tajjeb. Imma għalhekk jiena naħseb il-winning combination hija fejn inti għandek daw il-magni tal-intelligenza artifiċjali li qed ituk din l-iskala li għall-ebda bniedem impossibbli qatt jilħaq. Tajjeb għax l-ebda tabib mhu kapaċi jara miljuni miljuni ta' skens tajjeb. Imma mbagħad inti dejjem ikollok il-gatekeeper li huwa l-bniedem, tajjeb? Mela l-intelligenza artifiċjali qed tagħti l-parir tagħha lit-tabib, ma fl-aħħar mill-aħħar it-tabib mbagħad ħajażel ehm, x'inhu tajjeb u x'mhux tajjeb. Ehm,
l-istess professur, professur mhm. ehm, Jan Polski, għal ukoll li jekk per eżempju sa' ħames snin ilu l-intelligenza artifiċjali kienet 30% intelligenti ehm, u l-bniedem huwa 100% qed tilħaq lil bniedem f'qasir żmien. Taħseb li xi darba qatt naslu f'punt fejn l-AI tkun iktar intelliġenti mill-bniedem? Ħa ngħidlek, diffiċli tirrispondiha fis-sens li ma nafux x'in l-intelliġenza ta' jiġifieri dawn irridu ngħidu x'in l-intelliġenza. Imma jekk aħna nieħdu ċertu tasks li jsiru llum, l-AI ġiġa hija intelliġenti iktar mill-bniedem. Case in point, pereżempju, 20 sen ilu Garry Kasparov, il-champion taċ-ċess, lab kontra l-intelliġenza artifiċjali u tilef 20 sen ilu. Ġifieri illum il-ġurnata fil-kamp ta' ċess ġiġa l-intelliġenza artifiċjali hija ħafna aktar mill-bniedem, fil-fatt aħna nsejħulha super intelligence. U ċertu aspetti ġiġa hemm super intelligence, ovvjament mhux f'kollox, tajjeb, u għad fadlilna biex naslu għal kollox, imma eħe, eventually it will happen that, da, issa ovvjament jiddependi aħna kif sa niddiljaw magħha, kif sa kif sa nużawha b'mod safe kif għadna fil-bidu. Fejn tbassar illi tkun Malta minn hawn ħames snin oħra? ma nbassarx jiena, għax tant qed nara tibdiliet, tajjeb, ġifiri mhux biss għal Malta ma d-dinja kollha, imma eh, jekk inti taqra x'inhu jiġru r-riċerka, kulħadd isemmi miljuni ta' jobs u tibdiliet, ġifiri jien ma nafx jiġri, però li żgur li ħanaraw tibdiliet kbar dal-ħames snin li ġejjin, ħafna iktar minn kemm rajna f'dawn l-aħħar 50 sena. Diġà rajna aċċelerazzjoni qawwija, imma naħseb issa qed nilħqu ċertu aċċelerazzjoni li qatt ma rajna qabel. Tinsiex, illum jekk jiena ħa nikteb programm, mhux se niktbu mill-ġdid jiena, jiena nuża l-intelliġenza artifiċjali biex tgħinni niktbu. Mela dak li qabel kien joħodli xahar, xahrejn, illum nagħmlu f'weekend. Fhimt, jiġifieri għalhekk qed ngħidlek ħa naraw ħafna tibdil. Prattiċità hundred percent. Ma taħseb li mbagħad tażżen il-bniedem sa ċertu punt? Ħa ngħidlek tażżen il-bniedem jiddependi kif il-bniedem ħa juża bħal kollox, le ġifieri eh, niftakrom jgħidu jekk tuża l-karozza le mhux sa timxi. Tajjeb ġi eżatt l-istess ħaġa di. Eh, Naħin naħseb l-importanti però li rridu narġa' nisħaq lura fuq l-edukazzjoni. nalmu lin-nies kif jużaw b'mod tajjeb. Speċjalment pereżempju tfal, ġifieri jien għandi tfal, intik ġiex eżempji, waħda wieħed mit-tfal tiegħi ma tantx tajf fil-Malti, tajjeb ta' esej li teacher u di ħasbit dun karm, tajjeb feġin indunat li ma' mili xu, tajjeb, u kellu jaġi għamila. U tal-lem lezzjoni, għax jena najdlom użaw l-intelligenza xi għalim mażaw b'mod tajjeb, tajjeb u dak kien mod ħażin ovvjament, tajjeb kif juża. Spittu eh, dunk.
Riċentement, riċentement kienet jistudja l-eżamijiet u kif għat li kien nħeġġu biex juża l-intelligenza artifiċjali u uża ġifieri uża biex tikkrealu ċertu notes u ċertu saqsiħ ċertu domandi u dan, which is the right way of using it. Imma fejn żbalja? Meta ġie l-grade, induna li ġab xi 47, ta' tajjeb, u ma setax jifhem fejn żbalja, għax hu studja, ġifieri dak kollox li tagħtu kien jafhom għax iċċekkjajtlu jiena. Però x'ġara? L-intelliġenza artifiċjali ma tagħtux informazzjoni fuq kollox, ħalliet pratikament nofs is-syllabus barra. U minħabba li hu ma ċċekkjahiex, Mela hu teknikament studja nofs l-affarijiet li kellux jistudja, tajjeb? Mela għalkemm hu uża mod tajjeb jiġifieri biex tgħinu għall-eżami, però inti l-intelliġenza artifiċjali ma tistax tibqa' biss fuqha, trid tiċċekkja wkoll. U dak kien in-nuqqas tiegħu. Ġej għalhekk qed ngħidlek isma', importanti nużaw imma nużaw b'mod tajjeb u kif suppost, għax inkella hekk kif inhi tajba jaf tkun ukoll ta' ħsara.